Hemmäze salam dostlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün size şu hepde görmegiňiz üçin dört sany film hödürlemekçi, taýýar bolsaňyz başlaýas. Eger siz gangster, güýç, wepalyk bilen baglanyşykly hekaýalary gowy görýän bolsaň, onda Goodfellas geçip bolmajak film. Martin Scorsese tarapyndan düşürilen bu film hakykatdan hem bolan wakalara esaslanan klassik Kriminal drama eseridir. In a world that's powered by violence, on the streets. Hekaýa, ýaşlykdan mafiýa dünýäsine giren Henri Hill barada. Hey mom, what do you think? You look like a gangster. Ol tiz depginde ýokary galýar, pul we güýç gazanýar. Ýöne her zadyň öz bahasy bar. By the time I grew up, there was thirty billion a year. Wepalylyk peselip, Guman artan wagty onuň dünýäsi ýuwaş-ýuwaş dargap başlaýar.
Reý Liota, Robert De Niro we Joe Pessi bu filmde öz professional çykyşlary bilen çykyş etýärler. Goodfellas IMDb reýtingi sekiz bütin on ýedi.
Garaz, bu film diňe kynçylyklar hakda däl. eýsem isleg, açgözlük hem-de kriminal durmuşyň howpy barada.
Eger güýçli we dartgynly kriminal filmleri halasaň, Goodfellas, Topbar watchlist-iň başynda bolmaly. Eger senem iki müňünji ýylyň action filmlerini halaýan bolsaň, Onda iki müň ýedinji ýylyň Hitman filmi seň gözlän zadyň bolup biler. Populýar oýun seriýalaryna esaslanan bu film bize Agent kyrk ýedini ýokary derejede taýýarlanylan, genetik taýdan güýçlendirilen kontrakt killerini tanyşdyrýar. Syýasy adam öldürmek organizasiýasy başa barmansoň, Agent kyrk ýedi halkara derejeli gözlegiň nyşany bolýar. Kim tarapyndan duzaga düşürileni biljek bolup, ol özünden köp bilýän syrly bir aýal bilen duşuşýar.
Indi ol dönüklikden halas bolmaly. Interpola ýüzlenip, gizlin dil duşuşygyň arkasyna hakykatda öz missionyny ýerine ýetirmeli bolýar.
Tibisi Olifant Agent kyrk ýedi gahrymanynyň köp adamyň intägem ýatdan çykmajak we täsirli keşbini ýerine ýetirýär. Hitman filminiň nädip başlanyny görmek isleseňiz, onda siz iki müň ýedinji wersiýasy bilen başlap bilersiňiz. Iki müň on bäşinji ýylda çykarylan bu akşin-kriminal triller wideo gahrymany esasynda, ýagny Agent kyrk ýedi täzeden üýtgeşmeler bilen ekranlara dolanyp gelýär. You my friend are a riddle to me.
Genetik taýdan güýçlendirilen bu Agent kyrk ýedi ýaşlykdan bäri robot ýaly taýýarlanylýar. Haçanda güýçli bir gurama muny tutjakow gözläp başlanda, bul Kak ýatly syrly bir aýal bilen duşuşýar. We Katýanyň kakasynda Agent programmasynyň beýni güýjüniň ähli syrlarynyň açary bar. Şol sebäpden hem Agent 47 ony goramaly bolýar we şondan soň ol öz geçmişini tapmaga synanyşýar. Filmde güýçli söweş performanslary we döwrebap tehnologiýalar, arassa kamera işleri bilen Dowamly adymlar ýene bar. Agent kyrk ýediniň bu wersiýasy has döwrebap, has stilli düşürilen. Muny siz iki müň ýedinji ýyldaky wersiýasyny göreňizde hem özüňiz gabatlaşdyryp görersiňiz. Agent kyrk ýediniň bu ikinji sanyny hem öz watchlist-iňe goşmagy maslahat berýän. Eger animasiýa filmlerini gowy görýän bolsaňyz, ýöne birazajyk tapawutly, gülkün ýa-da geň galdyryjy bolsun diýen bolsaňyz, onda size Rango maslahat berýän.
Hekaýa bütin ömrüni akwariumda ýökez geçiren hameleon barada.
Bir gün ol tötänleýin dört atly şähere düşýär. Oh, here she comes! You better run, mojito! Ýuwar. Bu şäher kowboý stilindäki gurak, tozanly we ilaty hem garakçylardan gorkýan ýerdir. Rango özüni ýerli ilata gahryman ýaly tanatýar. Ýöne ýagdaýlar çynlakaýlaşanda, onuň öňünden hakyky seýrag çykýar. Gah.
Here in the Mojave Desert, animals have had millions. Ol bu şäheriň mätäç bolan gahrymanyna öwrülip bilermi? Dört şährini halas etmek üçin ol ýitip giden suwy tapmaly bolýar we şol bir sanda özüni hem tapmaly bolýar. Beýlelidigin özüni tanamaly bolýar. IMDb Ýedi bütin ondan iki bolan bu animasiýa filmi diňe çagalar üçin däl, eýsem ulular hem halal ynkadyar.
What was that for? You're a stranger. Komediýa, action we western atmosferasy miks bolup, öz örän arassa garyndysyny görkezýär. Rango, intäk görmedik bolsaň, hökman öz watch-listiňe goş.